Mara gavana mana yo. Jodalawa ne joma support Babu Wino. Babu Wino en ng'ama tin mara na support, anyalo support. En wuod Luo. Kadwa na kwa Babu Wino. Omany kura ma Nairobi kien, kik ogore goganda moko moganda ne. Mosiko luongo nying' ng'ate media kia Omolo timo ang'o, ok tim ang'o, were gomolo. Mano were go man kuche kaka wan joluo mu yi support wan wabro support. To were gi Gachagua. Nikita pano winjo kaka Gachagua nowacho ni Nairobi ka gin ema gin gi mwandu. Ma ng'ama idho gach rech ok nyal bedo gavana Nairobi. Ng'ama idho gach rech en ng'a? Donge ni babu. To babu achiel achiel ema pod noluwo Gachagua, Gachagua luonge ni oseidho lori mar rech kobiro Nairobi. lori mane dhi moting'o rech. Koro were gi wach babu, were gi wach Gachagua. Gachagua en ng'ama ok dwaro ma nyaka chieng' kawuono ni. Gachagua biro cha wacho ni gima nochwanyo gi Ruto ni sama Ruto chako orado gi gi Jakom e kaka ne gitimore nade, kaka ne gikethore gi Ruto. Mano. Jaduong' moro nitie ka ma wiye owilore en jaluo wadwa gima ang' nwatim ne onge nikech en ng'ama wiye osewilore ang' nwakawe akaw ang' nwadhi mana kode kaka oneno orengo awuoyo wach orengo winja u orengo awinjo ka ng'ato wuoyo ka ng'ano biro ka ng'ama wiye ler mane chako kineno ng'ama sapot orengo mano ng'ama ne gin go diere moyi e mane gi tikini go diere moyi mane gi gogo siasa ng'ama tin ma diere moyi noyudo ka pod tin kaka wan ok bi wacho wach orengo Orengo sama wuoyo ni gavana Uchila yako odich gi odich gi konyo jo Migori. Gladys Wango odich gi kinyo jo konyo jo Homa Bay. Nyong'o odich gi konyo jo Kisumu. Nyocha eko Uchila yako gi Nyamita okelo tim mar Migori Youth Nairobi ka. Momigi pesa milion apar sechego To wanga bende dil gi Ruto mondo Ruto kony joluo ni to kwago ni kura sirkali nwa donjo gi Idrisa. Turu Raila Amolo Odinga ma koro onge wuonwa. Ne wadonjo gi Idrisa sani. Pod Orengo to seche ma gavana adek ma, ma Luo Nyanza manyo development Orengo to ringo gi, gi chupa mar chang'o kiko gi pi to idha piko kowuondo ji kowuondo ji nomodho pi Orengo ting'o chupa chang'a oneno madho chang'a ka Kowur koringo wach to eh, gine gavana wetene to konyore konyo jopiny eh. to siko mana ni wanga wanga ni wanga dhako dhako mar meru orengo mano awacho kama onge kwa ng'uono renge ma ok ayanyo kayanyo orengo uyo wilore kata ayanyo e ng'isa eh. achako wacho kama

nguvu kata ka ang'o wadhi kata ka ang'o wadhi bageni kodhi manyo national cake to jowuogi iluongo ne gimo ok norengo en odwa nolokre kono lokre kono lokre kono nyojo rengo ringe sit ka norengo dhi paro joma notho nyithi mwache ma notho orengo dhi odhi paro nyithi mwache ma notho to joluo ouru nyojo onego nyithi luo ka 2017 ling' mondi ka 2017 tarik dwe mar apar gachiel Friday kane Raila owuok Amerka, owuok airport Uhuru nego watu wabiro town, Uhuru nego wachopo town karo ji abiriyo mane otho. Ng'ama nonegogi? Donge Uhuru dak orengo osekawe chang'ano nodhi okuo kuomgi. Raila wan go skari sisi mochari kipango joma otho. Orengo dak ne dhi kuoyi kuom jogo changa ma nyingi kuom kuonde ma nyingi nene ting'o maua. Nyithi ruodo nonegi go Uhuru Kenyatta, donge Uhuru ema nonegowa, koso ng'ama nonegowa? Donge uro man donge uro mane president. Donge ne mano golo ne mondo negi dile. Donge lwaro nyaka nyithi luo ndege kuto gengi matiang. Pod ng'ato biro kane pa wacho nwa ne ne wan ne wan tam wan tam marango. Oganda luo waweru gorengo rengo wiyo welo re orengo madh changa. Orengo ng'ama oba age ma gimo nyalo wacho nwa onge. Orengo ma oburo kuongo ne gi higa to oburo riek moinge. Orengo ngima nyalo wacho, Orengo support kaoche. Nikech ong'e ni ka ng'uwe mara tidhi mbaye gi dhako nyithindo tipo ti dhako manyalo kawo sani onge kata en gi pesa. Emomiyo Orengo paro, Orengo nikech ong'e ni iti ukuche diga. Emomiyo Orengo luor ni kopingo joka, tidhi kawo. Ee, mae nyithindo, to owinjo ko nachako nobwogo babu nang'o, nibiro timo ni ang'o? Babu to kata wuoyo wiye nikech babu to ng'ama pod young man, wiye biro, be babu ne wiye osechako tich, oseweyo Orengo. Orengo ni jwacho no rengo rieko, orengo ok rieko, orengo ni mana gi digri achiel mondo milo dhiambo inguru rengo gi rieko. Kata babu wenje gi rieko. Orengo gi osewilo kama wantie joluo, wawe uwach wach orengo. Atieko ka wacho kama. Jodala wa, weche moko nitie ma wewa uwacho, mara ni Ruto, mara ni Ruto yiero, yier ng'ane deputy mare, mago wawe ugolo pachwa. Mago katukuche kuma du Kuonde jomwa dhi, kuonde ma giwuoche, gigoye siasa onge wachi. Jowa ka ong'eyo gin joma riek, waunguru jowa lwedo. Ng'ama pod biro kani pod pingo wanga nowacho ni wanga dhaka dhaka, ito nyuoli gi ng'ati dagi ng'a. To wanga no timo rito awe awe matin awe. To wanga no timo sani chia person mar party. Ng'ato pingo reyo mondo molo. Reyo mondo molo pingo na mata kijana matindo konyo luo loso kamora mora. Idwa pingo mbadi. Orengo pok no garambe kata midhi

dongo chung dala dongo en gavana mama be ok en gavana ma Nairobi ke dongo sogarambe ka dandora kwa kamora mora Raymond Omolo chung kanye dongo garambe kamora mora nyaka siaya onge ubagusi mar luo mbadi eng'ama wang'iyogo 2020 after 2027 2032 nikech mbadi sani gima mbadi nyalo chung' mopogore gi president onge omolo gima onyalo chung' mopogore gi president onge Magi joma wigi tiyo ma jolusen ma wigi tiyo ma pod ong'e gima timo. En ng'a en mbadi. Gomolo. Ng'ato to pango molo ka nigo one time. One time mer meru. An awuoyo awacho ka ke ka tipo niya. Wan joluo te waonguru ng'awa. Dr. William Ruto lwedo ma tamaradi. Ariyo. Tamaradi. Ariyo. Waweuru pingo wanga gi ng'a. wanga go buru go molo kipingo ting'e gima idwaro kipingo wanga go molo go buru gi mbadi ting'e gima idwaro ok idwar konyruok waweuru weche mang'eny mag support atwara jogo osenegowa mang'eny kendo ung'e maber ni familia mane onego to mbuya be manyo ji chieng' tigo nonego amolo apani ung'eyo kata kokaluo ipani wan okwayi chunywa lit Dong chuny wali in jaduong' dong ne intie ka bwel to. To ne pod ithi. Ile achiel achiel gima ni chuo chuo chako nego amol. To rengo gino tipo ni ano ng'e ng'ama nonego amol. Ng'e ng'ama nonego amol. Gik ma wacho ni weko. Awacho kama. Bunge oye. Bunge oye.

awacho kama jodalawa wabed uru gimoro achiel joluo wabedo gimoro achiel kaka en jaraila owewa jaluo en jaluo bende wuok siaya bende wuok homa bay wan gimoro adi wan gimoro adi joluo omiyo akow ni joluo waluru waluru waluru jopati jotend pati to gi wanga gokuru gi mbadi gi rei mondo molo uyiena